Hei, iawn! Hei, o, dwi'n cael yr un... Be di'r gair? Buzz. Buzz. Gwefr. Ie, na fo, gwefr. Bo tro dwi'n gweld y stadiwm yma. Hei, iawn! Dos de! Yma o hyd de! O, dwi, dwi just di tanio. A honna di'r gan de. Can Dafydd Iwan. Honna di'r fatsian sy'n tanio pawb. reit. O, mae'n bach. O, mae'n bach. Lle mae'n hoci ni? Diolch byth. Mae'r tocyn yma yn air. Dim just tocyn gêm ydy hwn, ond tocyn breuddwydion, tocyn cariad, tocyn sy'n rhoi nerth cenedl gyfan yna chdi i wynebu beth bynnag sy'n dyherio di. Achos dim just yr hogia fi na heddiw. Ddim jyst y tîm, ond mi fydd y wal goch yna. A fydda ni'n canu. Ie, yeah, canu fatha Dafydd Iwan. Yn y 70au, y 1970au, pan o pawb yn gwisgo fflês ac efo gwalltiau hir, man, roedd Dafydd Iwan yn protestio, yn mynnu hawliau'r iaith Gymraeg. Oedd hi'n hen bryd i'r iaith gael ei chyfrin iaith swyddogol. yn ei gwlad ei hun. Ath o i'r carchar a bob dim. Oedd y boi yma o ddifri dros Gymru a'r iaith. Ar adeg yna, oedd pobl fel Dafydd Iwan yn galw am refferendwm. Isio gofyn cwestiwn i bobl Cymru. Oedda ni isio cynulliad yn hunan er mwyn cael pwera i reoli'n hunan. Digwyddodd y refferendwm yn 1979. Roedd Dafydd Iwan, fel sawl un arall, yn obeithiol am y dyfodol, yn gweld gwell ffordd i Gymru dyfu fel cenedl a'r iaith a'r diwylliant efo'i Ond cafodd hynny ei chwalu'n racs. Bron i dri chwarter y bobl yn dweud 'na'.

Magnus Maximus, sydd wedi enw iawn iddo fo, sef ymerawdwr Rhufeinig, Roman Emperor. Ddoth i Gymru tua'r flwyddyn 380. Felly mae Dafydd Iwan yn mynd reit nôl i'r dechrau ac yn teithio drwy hanes Cymru, achos da ni wedi gofod brwydro, bois bach, brwydro am pwy yda ni. Lle da i ddechrau ydy'r diwedd. Diwedd tywysogaeth Cymru. O, lle fydd rhai na chi'n dweud, ond mae yna Prince of Wales heddiw. Wel, ha, i hynna. Gadewch i mi'ch cyflwyno chi i Llywelyn ein Hugh Olaf. Llywelyn ap Gruffudd oedd ei enw fo, ac yn y flwyddyn 1258 mi oedd o 'di ennill digon o gefnogaeth i ddal y teitl Tywysog Cymru. Roedd o'n arweinydd da, poblogaidd ac yn llwyddiannus. Erbyn 1267, roedd Hari'r Trydydd, brenin Lloegr ar y pryd, wedi arwyddo'n swyddogol mai Llywelyn oedd Tywysog Cymru. Ond, daeth Edward y Cyntaf yn frenin Lloegr, ac yn y flwyddyn 1282 cafodd Llywelyn ei dwyllo a'i lofruddio gan filwyr Edward. Torwyd ei ben o'i ffwrdd, a mynd â fo i Lundain, a'i osod ar giatiau Tŵr Llundain i bydru am bymthag mlynedd, meddai nhw. Wedi hynny, nath Edward goncro Cymru, a chodi cestyll mawr fel bwystfilod cerig i ddangos i'r Cymry bod wedi colli. Ond, da ni gyd yn gwybod pa fath o bobl ydy'r Cymry. Allwch chi'm cael gwared yna ni mor hawdd â hynny!
Cer!
Be, o ma rwan i? Cer! Reit, lle da chi? Lle da chi? O, o fanna da chi. O, reit. Un pedwar dim dim. O, gwrthryfel. Tywysog arall i Gymru o'r enw Owain Glyndŵr. Roedd o eisiau gweld Cymru annibynnol, senedd ein hunan, prifysgol ein hunan, gwlad yn datblygu ar ei thelerau ei hun a chael gwared o reolaeth Lloegr. Brwydrodd am flynyddoedd a chael cefnogaeth gan frenin Ffrainc. Oui, monsieur. Ond yn y diwedd, roedd y frwydr yn erbyn Lloegr yn ormod. Ond chafodd o ddim o'i ddal na'i ladd. Diflannu. Cuddio. Aros tan y foment iawn i ddod nôl i arwain Cymru. Mae rhai yn dal i aros iddo fo ddod. Dod yn ffurf rhywun arall ella. Gareth Bale, hmm? Robert Page, neu Gwyl. Fi 'di gwyl gyda llaw. Er na wnaeth Owain lwyddo, fo oedd y Cymro olaf i ddal y teitl Tywysog Cymru, ac roedd e wedi deffro rhywbeth yn y Cymry, wedi'n deffro'n ei ddigon i fygwth Lloegr! Erbyn 1536, roedd Cymru yn broblem eto, Y Frenin Lloegr, Harri yr Wythfed, y tro hyn. O! Mm. Roedd o'n benderfynol o uno Cymru a Lloegr i greu un wlad, un wlad ac un iaith, Saesneg. Nath o greu'r deddfau uno. Gafodd o wared o gyfreithiau Cymru a gosod cyfreithiau Lloegr yn ei lle. Mi wnaeth o drio cael gwared o'r iaith Gymraeg, gan ddweud fod yn rhaid i bob dim swyddogol fod yn Saesneg. Wel, do'n na'm llawer o bobl Cymru yn gallu siarad Saesneg yn 1536, felly nath hyn chwalu unrhyw hyder a hawliau oedd gan bobl Cymru. O hynny ymlaen, iaith eilradd a gwan oedd y Gymraeg yn ei gwlad ei hun. Dwi angen tynnu'r dillad yma. Ie, wel, dydy rhain fawr gwell. Ond da ni rwan yn y flwyddyn 1847. Cyfnod brad y llyfrau gleision. Ie, ie, wel dwi'n gwybod, ond oedden nhw'n colourblind. Ie, erbyn y cyfnod yma, roedd addysg wedi dechrau tyfu rhywfaint yng Nghymru. Ond doedd y llywodraeth yn Llundain ddim yn siŵr os oedd Cymru ar y trywydd iawn. Felly, dyma nhw'n talu tri dyn i fynd rownd ysgolion Cymru i wneud adroddiad ar y sefyllfa. Doedd y rhan fwyaf o bobl gyffredin Cymru ddim yn siarad Saesneg, Doedd y plant bendant ddim. Cymraeg oedd pawb yn siarad. Yn anffodus, dim ond Saesneg oedd y tri nath sgwennu'r adroddiad yn siarad. A dach chi'n gwybod be? Nathon nhw benderfynu, oherwydd nad oedd plant Cymru'n siarad Saesneg, roeddan nhw'n Dwp. Ac yn waeth na hynny, dirty, lazy, drunk, ignorant and immoral. Glywsoch chi'r fath beth? A'r penderfyniad oedd mae Saesneg y dylai iaith addysg fod yng Nghymru. Unwaith eto, Ymdrech amlwg i ladd yr iaith. A mi nath hyn arwain at un o'r pethau hyllaf yn ein hanes ni. Y Welsh Not. Mewn ambell ysgol, tasa 'na blentyn yn siarad Cymraeg, mi oedd yn rhaid gwisgo arwydd am ei wddw, y Welsh Not. A phw bynnag oedd yn gwisgo'r Welsh Not ar ddiwedd y dydd, oedden nhw'n cael y wialen. ar draws ei llaw. Help! Roedd lladd ein hiaith ni yn un ffordd o ladd ein cenedl. Trio lladd beth oedd yn gwneud pobl Cymru yn wahanol i bobl Lloegr. Yn ystod yr ugeinfed ganrif, disgynnodd nifer y siaradwyr Cymraeg yn ddramatig – Felly roedd yna ymdrech fawr i gadw'r iaith a'n diwylliant ni fynd. Mudiad yr Urdd, Plaid Cymru, Cymdeithas yr Iaith, protestio, mynnu hawliau. Nathon ni ennill sawl brwydr a chael deddfau iaith oedd yn rhoi mwy a mwy o statws i'r Gymraeg. Gawson ni Radio Cymru, S4C, ond roedd methiant refferendwm 1979 yn ddechrau cyfnod anodd iawn yng Nghymru, cyfnod pan oedd Margaret Thatcher yn Brif Weinidog Prydain. Hi a'i llywodraeth oedd yn gyfrifol am y newid mwyaf yn economi diwydiannol Cymru. Drwy gau pyllau glo chwalwyd cymunedau Cymreig gan ddiweithdra, anghytuno, tlodi ac anobaith. ac a'th y creithian ddwfn. Ond, er gwaetha'r hen fagu a'i chriw, byddwn yma hyd diwedd amser, bydd yr iaith Gymraeg yn fyw! Maggie Thatcher oedd y Prif Weinidog pan ddaru Dafydd Iwan sgwennu yma o hyd. Roedd yn amlwg yn teimlo bygythiad eto i ni fel cenedl, dim jyst i'r iaith, ond i'n diwylliant, ein cymunedau, a'n ffordd o fyw. Ond, roedden ni yma o hyd. Ry'n ni yma o hyd! Mae'r gitgan mor syml, dydy? Mae pawb yn dallt ac yn gallu canu, hyd yn oed os nad ydych chi'n siarad Cymraeg. Roedd hi ar frig siart fawr yr haf ar Radio Cymru am flynyddoedd, ond yn 2020 aeth hi i rif un siart iTunes. Ond dim jyst oherwydd ei bod hi'n gân catchy, ond oherwydd ei bod hi'n rhan o ymgyrch Yes Cymru, sef ymgyrch annibyniaeth i Gymru. Ond be mae'r gân wedi wneud i ni, y Wal y Goch, ac i'r tîm? Mae rhywun yn dweud mae Chris Gunter oedd wedi cychwyn yr holl beth. Oedden nhw'n chwarae yma o hyd wrth fynd i hyfforddi ar y bws. Roedd y neges o allu gwynebu heriau a dal i fod yno'n gryf a chadarn yn adlais o daith yr hogia. Felly, pan gafodd y chwaraewyr y syniad o gael Dafydd Iwan yn y stadiwm i ganu cyn gêm Awstria, doedd gan neb syniad fod cymaint o sment ychwanegol yn mynd i gael ei osod yn y wal goch. Nathon ni ddod at yn gilydd go iawn. Y Bangor Lads, y Valley Boys, Genod a Hogia Wrecsam, dim ots pwy oddan ni, oddan ni gyd yn gwybod faint oedd bloedio'r geiriau yna'n ysbrydoli'r hogia i chwarae ar eu gorau. Ac wedyn, gêm Wcráin. Dagrau a glaw a Gareth Bale yn bloeddio canu'n Gymraeg. Doedd y cymylau tywyll uwch yn pennau ni ddim am amharu dim. Er died yw'r fagddu o'n cwmpas, i ni yma hyd toriad y wawr, i ni yma o hyd. Y gwir amdani ydi bod Dafydd Iwan ag Yma o Hyd 'di deffro rhywbeth mwy na dim ond cefnogaeth i'r tîm. Mae'r gân yn cario canrifoedd o ormes yn ein herbyn ni. Ond, mae goroesi yn ein gwaed ni, a mae dod at ein gilydd, uno, yn beth pwerus. Mewn pêl-droed a thu hwnt. Gorau chwarae, cyd-chwarae! Hei, iawn mêt! Barod? Ie, ie. Fedrai'm aros. Reit. O, mam bach. O, mam bach. Lle mae'n hocyn? Ha! Diolch byth. Mae o yma o hyd. Aros amdana i boi!